DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawng ka rak chim lai. Hakha University ah facilitating quarantine chiahmi pa pakhat cu COVID-19 positive a si caah Hakha peng Tayin sii-inn ah an thlop tiah thawng kan thei. Covid-19 a positive mi hi kum kul le kum nga a si i Yankung in a rak tlungmi a si i amah he Hakha University ah facility quarantine chiahmi hna cu quarantine chiah caan a ni chappiak an si. A ni chappiakmi hna cu COVID-19 zawtnak an i chawnh le chawnh lo an ngandamnak chek an si lai tiah Hakha peng COVID-19 i runvennak phu sin in thawng kan thei.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram cozah ralkap le AA hriamtlai phu palai hna i tong in kahdohnak kong ceihmainak an ngei tiah cozah ralkap chimphuannak nawlngeitu Bu Hmu Cheu Zaw Min Htun nih a chim. Bu Hmu Cheu Zaw Min Htun nih kaphnih hmai tonh in kan i tong rih lo, lamkaltu palai hna sin in i ceihhmainak tiang lawng a si rih. November ni riat in Rakhine ramkulh ah kahdohnak a um ti lo caah hi bantukin rammi nih daihnak an hmuh hi a si. Palai hna hmangin kan i ceih rih lai i dotkhat hnu dotkhat kan kai lai i meithal thawng dai len dingin kan i zuam lai. Ram daihnak rian zong tampi a bawmh lai kan zumh tiah a chim. Rakhai ramkulh chung i chimnak tuah khawh lonak hmun paoh ah can karlak thimnak tuahpiak dingin AA nih cathanh a rak chuah. Cu cathanh a chuahmi cu cozah ralkap nih kan cohlan kan si khawh chungin kan i bawm lai tiah lehnak a tuah ve tiah DVB nih a ṭial. Myanmar ramchung thimnak le tawlreltu Union Election Commission UEC dantat dingin USDP party le party dang heikua nih November ni kul le ninga Myanmar ram president zungah report ca a tial. USDP party le party dang heikua nih kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak cu thonghnih pariat phunghrampi he aa kalh. Tlukruannak a um lo i a fiang hang lo, me cazin a tlin le tlin lo zohfelnak nawl zong a kan pe lo. Me peknak catlap cung i silnam lio zongah a kan hngahter duh lo. Me pek sawmnak tuahning ah kan i ruang lo. A hlankan me pekmi zohfelnak nawl zong a kan pe lo. Cucaah UEC rianṭuannak hi ṭan a ngeimi rianṭuannak a si tiin report ca chungah an ṭial. Kum thong hnih le kum kul thimnak kong he pehtlai in Palek zungah tazacuaimi sualphun za le pahra a um i UEC chungah duhlonak langhternak report ca sasarih le sawmnga leng a um tiah USDP party chairman U Tan Hti nih a chim. Asinain UEC chungtel U Myint nih hramhram in sual a kan kawlmi sawsawh a si, a hram zong a um lo i a dong zong a um lomi sual kawlnak a si tiah lehnak a tuah ve tiin RFA nih a ṭial.
Zaanglek thawngpang ka rak chim lai. Vawleicung ah pumpulul chuih a thiam bik pakhat le pumpulul siangpahrang tiah an auhmi Maradona cu November ni kul le ni nga ah lungzawtnak in a nunnak a liam. Maradona cu kum sawmruk a si ah atu bantukin a nunnak a liam hi a si. Maradona hi a liamcia thla hrawng in lungzawtnak le thluak tikhal zawtnak in sii-inn ah a rak i thlop cang. Maradona cu Argentina ram caah thongkhat zakua sawmriat paruk World Cup pakhatnak a rak copitu a si. Maradona cu Argentina ram caah voi sawm kua le voikhat a chuih i goal sawmthum le goal li a goal. Argentina ram caah voi li tiang World Cup a rak chuihtu a si. Maradona a ruak cu Casia Rosada Argentina cozah zungah an chiah i rammi nih ni thum chung a ruak an hum lai tiah GVB nih a ṭial.
DVC a zohtu a ngaitu nan zate cungah lunglawmhnak tampi kan nei. November ni kul le ni sarih zan ah kan i tong ṭhan ti hna lai.